Hemmäňize salam dostlar bu men ýenede Mähri haçandan bäri ýutuba girmändim ýöne şu gün bir kommentatorymyzyň haýyşy boýunça Maşa Maşa diýen biri sorag ýazypdyr oglany nädip özüňe söýdürip bolar diýip men şo barada biraz wideo snimat edeýin diýdim Birinjilik bilen men liçno ol işden garşy. Ýagny özüňi oglana zorlap söýdürmek, ne zorlap diýeňde nä manipulýasiýa zat bilen söýdürmege umumy men garşy. Men neme söýgi diýilen zat iki tarapdan bolmalymyka diýen biri biriňi kak bu oglanam gyzy halamaly gyzam oglany halamaly. Ýöne biziň gyz zritellerimize Eger isleseňiz aýdyp bereýin. Meniň pikirimçe oglany nädip özüňe çekmeli? Birinjilik bilen erkekler häzir indi şu ýerde oglanlar meni daşlamaň hemem gulagyňyzy ýapyň ýa gidiň şu wideodan men gyzlarla gürleşýän diýinle. Birinjilik bilen oglanlar biraz nemeräk bolýar. Öwülmegi zat etmegi gowy görýär. Diňe oglanlaram däl asla gyzlaram şeýle ýöne Oglany öwmeli. Meselem, Aý, sen şeýle, sen beýle diýip öwseňiz, oglan eýýäm size kak ýakynrak nemeter, birhili özüni ýakynrak duýar. Ikinjilik bilenem oglanlar özlerini men-mensiräk, erkeksiremegi gowy görýärler. Ýagny şeýle men erkek, tudaý-sudaý şony görkezmegi gowy görýärler. Şo sebäpdenem etmeli zadyňyz näme, oglandan kömek soramaly. Ýagny daže wot melki-melki kömek, ne imeýt znaçeniýe, eger göçýän bolsaňyz, Diwanymy süýşürip beräý, tam diwanymy başga jaýa göçürip beräý, tuda-syda şon ýaly melki-melki zatlaram bolýar. Meselem, öý işiňizde düşünmedik, indi student bolsaňyz-da, eger bir fakultetde okaýan bolsaňyz, ine, pylan zady düşünmedim diýen bolup, samsyklyga salan bolup, şeýdip, olam size kömek eden kişiň bolar. Şon ýalyrak rol oýnap bilersiňiz, olam bir manipulýasiýaň biri. Onsoň oglanlar şeýdip size kömek etse, özüni. Erkek ýaly duýarlar, tak amerikançylar goworýa že erkek ýaly duýarlar, poetomu size has özüni ýakyn duýar. Ýene bir ýoly siz şu oglan bilen wagtyňyzy geçireňizde indi bilemok bir üýşjip zat oturan bolsaňyz neme şonuň degişmelerine gülüň, degişmeleri gülkünçli bolmasa-da gülüň. Sebäbi her kim öz özüne bir degişgen neme adam hökmünde seredesi gelýärdi soň oglanlaram düşen ýaly şol şolaryň şutkasyna bir gyz gülse ýaman özlerini gowy duýýarlar şonuň üçin sizem şonuň şutkalaryna gülüň gülkünçli bolmasada arasynda-da waý sen şeýle bir gülkünçlida diýiň bilýän. Diýersiňiz, ço za tuposti, no to prawda, realno. Işleýär şu. Waý sen ýaman gülkünçli ekeniň zat diýip şeýden arasyna neme nomram sokunka görse komplimentam goýuň bolsa oglanam o diýer tipo. Hakykatdanam men gülkünçli tuda syda. Şon ýaly. Osaň ýene näme? Hemişe owadan görüniň. Owadan diýende näini özüňize serediňda. Kosmetikajyk nemeden boluň zat ýöne on ýaly şpaklewka etmek hökman näle. Hemişe bir gowja görüniňda, oprýatny görüniň. Bir bomža meňzäp durmaň, sebäbi oglan diýlen adam göz bile söýýär, şoň üçin siz bolye menye nemeräk boljak boluň. I ýene bir zat, şol oglanyň interesi barada biliň. To ýest şo näme bilen gyzyklanýa bolsaňyz sizem şol interesi etýän şol şol interesi bölüşýäniňiz barada. Ýalanjykdan ptamuşda kim bilýär может çynlakaýam bölüşersiňiz şo interesde ýöne birden ýem etmeýän bolsaňyz onda ýalanjykdan şol interes siz bilen gyzyklanýan ýaly özüňizi alyp baryň ol hem bir manipulýasiýaň biri meselem oglan futbol gowy görýär şeýlemi siz futbol halaňyzok çünki hemme gyzlar oýnaýar futbol halap ýatanok oglan futbol halasy sizem futbol neme eden kişi boluň Halan kişini boluň ýa futbol barada sorag beren boluň. Tipa haýsy komandany gowy görýäň, eýle beýle, osaň olam aý ine şu komandany gowy görýän zat diýip nemesde senem oý onda bile göreli zat diýip şeýdip predlagad edip bilersiň bile oýun göreli zat diýip osaň şol aralykda oýunyň prawilalaryny zatlaryny sorap bilersiňiz. O näme etýär, bu näme etýär, tam ştrafnoý näme, ýene näme, şonýa zatlary sorasaňyz hem oglanam bir hili şeýle pikirlener, hä, bu gyzyň-a tipa meniň bile interesleri birrak, kemi zat diýip, şonýa gelip size has özüni ýakynrak duýar. Osoň ýene bir o zat, oglana wnimaniýa beriň. Wnimaniýa beriň diýendim, on ýaly prýam ýallaklamaga hökman däl, ýöne biraz şoňa barýaram birazrak. Meselem, bilemok bir bahana bilendi. Üşmeleňde zatda bolsaňyz, indi şonuň söýgüli naharynyň nämeligini bilseňiz-de, nämäni iýmegi gowy görýänini bilseňiz, belki, şo nahary bişirip eltersiňiz şu üşmeleňe-de. Studentler üýşüp, tam bir, bir ýerde bir zat bişirýän bolsaňyz. Wot, meselem, manty gowy görýän, mantyny bişirip eltiň. Onsoň olam hezil edip manty ýer, onsoň siz, sizem baran bolup, gözüňizi zadyňyzy oýnadan bolup, Waý, şu mantynam men bişirdim zat diýen bolup şeý diýiň, kak by. Onsoň ýene näme? Häzir seredeýin. Telefonda ýazyba goýdum öze. Tak. A, oglany hemişe diňläň. Diňläň diýende nähili? Her kim özi barada gürlemegi gowy görýär, şeýlem gürrüň bermegi gowy görýär. Şo sebäpden sizem şo şo hakynda sorag berip bilersiňiz. Soň söýgüli bilemok tam nahary näme, söýgüli sporty näme, boş wagty näme etmegi gowy görýär, bouling halaýan, bilýard halaýan ýenemi. Ozaň näme gürrüň berse hähim edip diňläp oturyň. Şoň gepi içgysdy bolsa-da garabaýeý diýip gözüňizi aýlamaňda hakykatdanam şonuň gürrüň berýän zady gaty gyzykly zat ýaly ka but özüňizi şon ýaly alyp baryňda diňläň şoň diýýän zadyny Höh ýaman kyn şon ýaly bolsa bara tak ýene näme iý. Ýöne o zadam etmäň kän. Edil kän. Ýöne sen sen diýip bir hili ýallaklabam durmaň sebäbi bir hili onda siziň bahaňyz gaçar. O soň ol oglan sizi kän çynyjem etmez. Bir hemme zadyň balansyny bilmelimika diýän. Ýöne meniň size kak berjek sowetim da wobşemda şol indi Söýgi meselesinde özüňizi söýdürmekden beter, siz şu oglanda nämäni halaýanyňyzy biliň. Eger meselem sizde öň hiç hili boýfrend, mundy söýgüli zat bolmadyk bolan bolsa, eger bu siziň birinji tejribäňiz bolsa, onda siz ýalňyşmamazlyk üçin birki gezek başga oglanlar bilen hem oňa-muňa gidiň. To ýest söýüşiň, hökman söýüşmegem hökman däl-de, bir birki swidaniýa gitseňizem bolýar. Swidaniýa diýlende näme hökman elini tutuşmakmy, öpüşmekmi o däl-ä, prosta kino-da gidibilýäňiz ýa restoranda gidibilýäňiz-dä, gep-gürrüň edibilýäňiz. O soň şon ýaly edibilýäňiz. Çünki häzir indi men şeýle diýýän boln häzir oglanlar meni daşlap başlar sen näme gyzlara tam özüni ýeňil alyp barmagy öwretýäňmi diýip. Ýok men ýeňil alyp barmagy öwredemok ýöne Oglanlaryň näme üçin haky bar iki üç sany gyzly söýüşip şolaryň içinden iň gowysyny saýlamaga gyzlaryň näme üçin oňa haky ýok elbetde biziň hem hakymyz bar şeýlemi oseň meniň pikirimçe oglanlaram deňeşdirip neme etmelimika diýen saýlamalymyka diýen perwy popawşiýsy eliň astyna düşeni waý şul gowudyrow diýip neme etmelä hemişe deňeşdirip görüň bolýa siz birini gaty haladyňyz diýiňdä oseň siz şony näme üçin halaýanyňyzy serediň ýüz keşbi üçinmi akyly üçinmi zady üçinmi Ýuws ýüz keşbi üçin ahalagam oturmaň, sebäbi öň ýüzünden suw üşjek gümanyňyz ýok. Bir iki ýyldan garrar, ondan soň bar ýüz keşbiň nemesi galar, gyzygy galar. Onsoň özi haramzada boljak bolsaň başyňy ýapjak man ýaly adama. Poetemu ilki başda şol oglany näme üçin söýýäniňiz, näme üçin halaýanyňyz barada pikirleniň. Sebäplerini. Pikirleniňde okey diýiň, daşyndan serediň, oturyň şul aýdan zatlarymy nemediň biraz Şonýa aýdan hälki aýdan zatlammy edişdiriň ýöne gapdalyndan başga bir oglan bilenem meselem prosta aýtýaňyz tam kino gidiňda ýa restorana gidiňda prosta wot wagtyňyzy geçiriň onsoň siz size bir deňeşdirmäge bir neme bolar bir tejribe bolar sebäbi siz şol öz söýýän oglanyňyzy şu daşyndan söýýän oglanyňyzy hiç kimle deňeşdirip bilmeýän bolsaňyz onda siz şol oglanyň gowumy erbetligini nädip nädip bilýäňiz siz bileňzok-a şeýlemi. Ýöne ondan öň birki ogl birki sany oglanyny ýöne bir şeýle beýle kak swidaniýa ýa bilemok restorana ýa bir kino oňamga gitseňiz biraz wagtyňyzy geçirseňiz sizi ýam şol oglanlaryň size nähili atnositsiýa etýänini düşünersiňiz bilersiňiz gowumy erbetmi ondan soň uje aýdaly üçünji swidaniýaňyzda siziň şo gowy görýän oglanyňyz bilen swidaniýa gitseňiz belki size hälki gowy oglan gowy görýän oglanyňyz size erbet atnositsiýa eder belki gruby bolar size tarap. Osaň siz bilersiňiz, hä diýersiňiz. Bul oglan-a dogrudanam meniň pikir edişim ýaly däl ekeni, gowy däl ekeni diýip şonýa karara gelersiňiz. Osaň şoň üçin birinji gezekde eger oglan tejribäňiz ýok bolsa, onda birinji öňüňizden birinji çykan oglany söýüp-köýüp çaşyp ýörmäň diýjek bolýan-da. Realno bir üç sany oglanla söýüşiňde birazrak bir tejribe alnyň özüňize. Ýa oglanlar meni daşlamaň ýöne men hakykat aýtýan. Biraz tejribeli bir gyz diýlen zada meň pikirimçe hemekşe tejribe gerek. Sen oglan bol gyz bol tapawut ýok. Bolmasa sen tejribesiz nädip neme etjek nädip bir karar berjek. Eger sen kurtka satyn aljak bolsaň iki üç sany kurtkany geýip görýäň şeýle dämi haýsy gowy bolsa şony saýlaýaň. Jalbar satyn aljak bolýaňmy? Ýene şonýa situasiýa. Oçki satyn aljak bolýaňmy? Meselem, ýene-de şunýa. Men şul oçkini almak üçin, meselem, ýüz sany neme, oçkini deňändirin ýüzüme. Şoň üçin neme, size-de o zat etýän. Şon ýaly zady sowet etýän, to, şda siz hakykatdan hem deňeşdirip zat edip görüň. Nähili o zat, Nähili oglan saýlamaklygyňyz hakynda, şonda gowy oglan saýlarsyň diýip umyt etýän. Onsoň ýene-de bir zat, gyzlar, şu wagt indi ýigrimi birinji asyr boldy. Ýigrimi birinji asyr sebäpli siz özüňizem birinji şak etmegiňizi men prizywać etýän size. Çünki hemişe oglanlara garaşyp durmaly däl. Käwagtlar özüňem birinji şak edäýmeli. Sebäbi käwagtlar halaýan oglanyň biraz utanjaň bolmagy mümkin. Şonuň üçin edil, koneşne, ýüzüne baryp, Bara, heý, sen meň bilen söýüşjekmi? diýip, Etjek gümanyň ýok, beý diýmersiň-de ýöne, assa ýuwaşdan o zat etseňizem bolar, özüňiz birazrak deýstw etseňizem bolar, onuň neme sen sizi swidaniýa çagyrjana garaşyp oturmaň, özüňiz o zat edäýiň, bahana bilen bir nemeräk, bir bahana bilen bir ýolyny, ugruny tapyň-da. Meselem, aýdaýyň o zat diýip, aldaň belki şeýleräk diýip, meselem, ine, men, biz ine klasdaşlar ile, karoçe ili tam kursdaşlar ile boulinge gitýäs erti, senem geljekmi diýip. Olam hawa diýse, osaň olam gelýän kişi bolsa, senem hälki kursdaşlaryňa aýtýaň, tipa, gelmäň, işiň çykan kişin boluň diýip. Osaň olaram tipa gelmediksirän bolar. Meselem, osaň ol oglanam gelse, Osaň diňe ikiňiz bolarsyňyz. Şeýdip bahana bile onuň bile birazrak swidaniýa ýalyragam bolar. Osaň şeýdip gürrüňdeşlik edersiňiz, wagtyňyzy geçirersiňiz, şeýdibem biri-biriňizi ýakyndan tanarsyňyz. Osaň belki indiki gezek ol sizi swidaniýa çagyrar. Ýa-da gönem aýdybilersiňiz, eger oglan aýyp görmejek bolsa, eger siz daşyndan şu oglany tanaýan bolsaňyz, normalny, sowremenny oglan bolsa, siz aýdybilýäňiz, tipa, Ozat, men seni. Erbet göremok. Neme bile tam restorana gidelim, kino gidelim, zatyn diýip şon ýaly aýdyp bilersiňiz. Edil men seni söýýän, köýýän diýip çaşyp ýörmäň geregi ýokdy, ýöne tak normalnja bolýup gürleşseňiz, belki ol siziň nemäňizi kabul eder. Siziň näme şu dwiženiýaňyzy you know. Şon ýaly meniň-ä sowetym şon ýaly size zorlanyp söýülmekden men garşy. Iki tarabam biri-birini halamaly. Ýöne hälki aýdyşym ýaly şol oglany näme üçin halaýanyňyzy bilip galyň soň soň deýstwit ediň. Tapan-tupan oglanyňyza waý şuny söýýän-ow diýip oturmaň. Ýalňyşlyk bolar. Hökman tejribe gazanyň özüňize biraz adamlary deňeşdirip görmäge neme boluň dar razy boluň. Deňeşdiriň adamlary, adamlary deňeşdirmek deňeşdirmek hiç hili o zat aýyp zat däl. Çünki biz her gün hemme zatlary deňeşdirip alýas. Eşigiňizem deňeşdirip alýas, maşynam deňeşdirip alýas, öýem deňeşdirip alýas. Bu soň adamlara-da mümkinçe de, aja, adamlaram deňeşdirip almalymyka diýen. Sebäbi söýgi diýlen zat oýunjak zat däl, ýürek diýlen zat oýunjak zat däl. Ýüregiň bir o zat edilse, razbit edilse adama erbet bolýar soň. A başga adamlar ynanyp bolanok şondan soň. Şoň üçin gaýrat ediňizde özüňize gowy partnýor saýlaň. Ýene-de soragyňyz barsa arkaýyn kommentariýada ýazyp bilersiňiz, eger kommentlaryňyz barsa onam ýazyp bilersiňiz, ýöne pažalysta askarblýat etmegiň geregi ýok. Bu ýazýan aýdan zatlarym bu meniň öz liçny pikirim siz yla neme ylalaşman bilersiňiz. Ýöne hapa sögünmek ýa askarblýat etmegiň geregi ýok. Çünki biz hemmämiz siwilizowny adamlar şeýlemi ýogsam siwilizowny bolan bolsaňyz dawaýçy özüňizi siwilizowny alyp baralyň. Birki gezek öňki köne wideolarymda negatiwny kommentleri gördüm. Udalij etdim srazu öňünden aýtýan neme aýdan temama görä negatiwny bolsa men oňa garşy dä men bolýa diýip ony kabul ederin ýöne meniň şahsy özüme garşy bir zat aýtsaňyz onda men srazu udalij ederin şu öňünden duýdurýan häzirlikçe bolsa size gowy güni arzuw etýän ýenedem wideolara garaşyp oturyň sag boluň paka paka.